Mee yoo sagalee tiyya tana dhageessan, sagalee tiyya tana yoo dhageessan salaamtaa Rabbiidhaa deebisaadha. Achirra dhaabbannee gartee sagantaa teenya itti fufna. Wa'aleekum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Wa'aleekum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Mee warri dhageessan mallattoo naa kanna obboleeyyan. Maashaa Allah. Baarakallaahu fiikum aaya dhageeysanii jirtan jechuu aaya eega isin dhageeysan ergaa gabaabduu takka gartee isinii dabarsuu barbaadaa rabbiin warra gartee irraa fayyadamu anallee isinillee isin haa godhu obboleeyyan kiyya wanin irraa dubbadhu sheyxaana kana irraa if eeguu ammoo sheyxaanni maaliin nu ajaja irraa if eeyna Sheyxaana kana maalitti nu ajajaahi irraa of eeyna? Maaliif irraa of eeguun barbaachise waan jedhu irraan dubbadhaa jechuu. Imaam Ibnul Jawziin Rabbiin rahmata haa godhuufi kitaaba isaa Talbiisul Ibliis jedhamu beekamaa keessatti kitaaba san keessatti baaba isaa ka sadaffaadhaa yookaa boqonnaa sadaffaa keessatti Fitinaa sheyxaanaatii fi mala isaatirraa if eeguu waan je'u keessatti akki je'u, Beekhi yaa ilma namaa je'e. Ilmi namaa kuni wanni irraa uumame keessaa tokko fedhinnaadha qaba. Fedhinnaa tanaanillee yajtalibu bidhaalika maa yanfacuhu ilmi namaa waa fedhuudhaan fedhinnaa qabaachuudhaan wanni inni fayyadamu yoo jiraatte waan isa fayyadu ta duniyaa tanarratti isa fayyadu ta akka ilmoo ta akka gartee aangoo qabatee karaa haqaatiin bulchuu faa dalagatuu naggadatu fedhinnaan tun isa kaafti jedhe ammallee ilmi namaadhaa wanni isaa rabbiin godhe dallansu aaruudhaa jedhe ilmi namaa dallansuu rabbi isa kaaye tanaan ma'aanaan isiidhaa liyadfa'a bihi maa yu'dhiihi waan isa rakkisu akka ifirraa deebisuuf rabbi dallansullee isaaf godhee jedhe

Aqliin tun haqatti isa ajajjuuf, fii maa yajtalibu wa yajtanibu, waan faayidaa barbaaduuf carraaqqatu keessattii fii waan roorroo ifirraa deebisuuf godhu keessatti akka haqa dalagu aqliin isa ajajje. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wa khalaqa shayxaana, shayxaana ni uume. Maaliif uume? Shayxaanni wanni uumameef muharridan lahu alal israaf,

uumamerraa kaasee adawwi isa godhatee jireenya isaa balleesuuf haga guyyaa qiyaamaa tattaafachuuf isaaf kakate kana sheyxaana kanarraa duuba if tiiysuu qabaa jee duuba waqad amara allaahu ta'aalaa bilhadri minhu rabbiin sheyxaana kanarraa if eegaa irraa fagaadhaa jee itti nu ajajee jira Sababaan isaatis sheyxaanni karaa itti nu ajajuutu karaa azaabaati, karaa ibiddaati. San immoo maal fayyadama? Fedhinnaa Rabbiin nutti uumee fi ammallee dallansuu Rabbiin nuuf uume tana fayyadama guddinaan. Tanaaf Rasuulli sallallahu alaihi wasallam sahaabtichi itti dhufee na gorsii jennaan laa taghdab jeen. Ammoo Rabbiin Qur'aana keessan maal nuun jaa? Walaa tattabicuu khuxuwaati shayxaan. Karaa shayxaanaa jala hin deeminaa. Karaa shayxaanaa hin hordofinaa. Innahu lakum caduwwun mubiin. Inni kun isiniif adawwii ifa galaa beekamaadha nuti isinii himne. Adawwii keessanii karaa isaa jala hin deeminaa. maaliif yaa allah maaliif shayxaana jala hin deeminaa nuun jetta maaliif shayxaana jala akka nuti hin deemne nu dhoorkite yaa allah yoo jenne innamaa ya'murukum bissuu shayxaanni kun isin ajaja hamtutti

ammallee shayxaanni wanni itti isin ajaju allaha irratti waan hin beeyne akka isin dubbattan waan beekumsa itti hin qabne rabbii keessan irraa akka isin dubbattan shayxaanni isin ajaja tanaaf jecha walaa tattabi'uu khuxuwaati shayxaan Karaa shayxaanaa jala hin deeminaa. Maalin nama ajaja? Shayxaanni bissuu'i hamtutti nama ajaja. Hamtuun ka dhuftu fedhinnaa Rabbiin nutti uume tanarraayi. Hisaabaa ol duniyaa fedhurraa bololatti seenta. Hisaabaa ol fedhinnaa kan kee guuttachuurraa haraama nyaatta, zinaa dalayda, bilfahshaa, fahshaa'i si ajaja, zinaa si ajaja, fedhinnaa qaamaa tanteetii, fedhinnaa lubbuu tanteetii guuttatuuf, zinaa si ajaja. Fedhinnaa lubbuu tanteetii guuttatuuf waan zinan nama kakaasu dalagutti si kakaasa. Bakka zinaan irraa dalagamtu dhaqutti si kakaasa. Bakka san hordofutti si kakaasa. Ammallee Allaha irratti waan hin beekne dubbatutti si kakaasa. Waan hin beeyne itti seentee waan Rabbiin si hin barsiisin odoo hin baratin Rabbiin fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun odoo jehu ati akka nama beekumsa qabu amantii irraa akka nama dandeettii ol aanaa qabu muftii taatee yookaan ulamaa'ii taatee akka dubbattu si godha. Dalagaa shayxaanaati. Tanaaf arkita jechuu. Namni hundi amantii irraa haasa'u mirga qaba ammoo namni hundi fayyaarraa haasa'uu mirga hin qabu maaliif fayyaan ta warra doktoraati namni hundi seera gartee seera gartee duniyaa kanarra haasa'uudhaaf dandeettiin qabu looyarootaa jira abbootii seeraa jira namni hundi ikkonoomii biyyarra haasa'uu dandeettiin qabu ikkoonomistii jira walaakin diinaa keessatti akka feete haasa'u jira sheexaanni karas si oofaa jira

Si ajaja sheyxaanni miskiinummaa kana gartee akka ati sodaadhaaf maallaqa hin kennine. Waya'murukum bilfahshaa. Hamtutti isin ajaja ammallee. Zinaatti isin ajaja ammallee. Laal. Miskiinummaa tana sodaadhu siin jaa. Miskiinummaa tana gartee sodaadhu yoo kennite ni miskiinoyta siin jaa. Maalif fayyadame jechu fedhinnaa Rabbiin nutti uume fayyadame jechu ilmi namaa duniyaa jaalata watuhibbuuna almaala hubban jammaa jaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala duniyaa tana haalaan jaalattan jaa tana nu fayyadama kabiraa maali fedhinnaa fayyadame alfahshaa zinaatti si ajajaa jechu

Shayxaanni wanni itti nu ajaju kana jechuu miskiinummaadhaa jecha hin kanninni miskiinoyta zinaa ka'ii itti zinaa tanatti gartee wanti kakaasu itti si dhiheessa itti babbareecha itti si geessa ijaan laaltu malee siin jaa guurraan dhaggeeffattu malee siin jaa garatti oofa jechuu hin sadaqatin siin jaa tana jechuu wanni inni nutti kaasu waan rabbiidhaa gartee ka beekumsa itti hin qabne dubbadhu siin jaa shayxaanni wanni itti nu ajaju kana jechuu

darbuu fedha aduwwumma obboleeyyan wal jibbisiisa jechuu ilmaan haadha abbaa wal jibbisiise jechuu ilmaan amantii takka wajji hordofan obboleeyyan islaama xalaata walitti godha jechuu ilmaan saba takka xalaata walitti godha jechuu tanaaf jecha sheyxaanni wanni gartee fedhu maali aduwwummaa nu jiddu darba jechuu aduwwummaa nu jiddu darba wal bagdaa'a wal bagdaa'a jibbaa nu jiddu darba ilmaan namaa kana jiddutti tana wanni inni fedhu jechuu jaarsaa jaartii jiddutti obboleessaa fi obboleettii jiddutti obboleessaa fi obboleessa jiddutti abbaa fi ilma jiddutti sabaa fi saba jiddutti ilmaan saba tokkoo keessatti ilmaan amantii takka wajjin hordofan keessatti sheekaa fi darasticha keessatti wanni inni darbu maali dalagaan isaa an yuuqica beynakum alcadaawata walbagdaa tanas si ajajaa jechuudha jibbi Adawwii keeti! Kun adawwii keeti siin ja'a. Fil khamri wal meysiri. Wanni inni fayyadamu maali? Khamrii fayyadama. Wal meysiri. Ammallee gartee qumaara fayyadama. Wayasuddakum an zikrillaa. Zikrii rabbi irraa isin deebisa saniin. Wal loltanii osoo gamanaa gamanaa wal hafarsitanii zikrii rabbii irraanfattan. Rabbii keessan irraanfattan. Adawwiin lolla oduma jettan wal adawweefattanii na irraanfattan sheeyxaanni wanni itti isin ajaju sanii maal fedha inni wal loliinsa keenya qofaa miti wal loluu sanii ni shaakalamna wal ajjeefna kaan kaan ajjeesa kaan kaanitti ajjeefuuf dhiiga kafalachuuf ka'a inni jidduu tanatti zikrii rabbiidha si irraanfachiisaa jechuu rabbi yaadachuu si irraanfachiisaa jechuu quraana si irraanfachiisaa jechuu dalagaan isaa tana jechuu

waan sheeyxaanitti isin ajaju farshoo qumaara wal jibba wal adawwii godhatu kanarraa adabachuu qabdammoon adabattan yaa ilmaan aadam xalaata keeysani inni kunii nun ja'a rabbiin subhaana wa ta'ala waan sheeyxaanni itti nu ajaju jechuu haasawaa jirru jechuu obboleessa kiyya sheeyxaanni dalagaan isaa tana jechuu lakkaa'u jira wanni inni itti nu ajaju maali bissuu hamtuu dalagu wal faashaa ammallee waan taquula allahi maa laa ta'lamuun waan kanatti ajaja Ammallee maal fedha shayxaanni? Shayxaanni jallina hamaa akka nuti jallannu fedha. Wanni itti nu ajaju jallina. Shayxaanni wanni itti fedhu maali? Faqri nutti banee akka nuti sadaqanne, akka nuti hin kannanne. Ammallee gartee zinaadha wanni itti nama ajaju. Laal ajaja isaa kana gartee maal fayyadama? Maal fayyadama shayxaanni? Nafsiyyaa teenya fayyadamaa jechuudha. Lubbuu teenya fayyadamaa jechuudha. Waan rabbiin nu keessatti uume fedhinnaa nuti gartee silaa ittiin ilmaan faa horuudhaaf rabbiin nu keessa godhe dhiira keessatti fedhinnaa dhalaa godhe dhalaa keessatti fedhinnaa dhiiraa godhe rabbiin san immoo rabbiin karaa godhe karaa itti walit dhufaniin intala haadha abbaa irraa fudhachuu namni tokko gantee namni beekamu tokko gandatti intala biratti namni beekamu ka amalli isaa gaarii dhufee intala fudhachuu sunnaarra walirraa fudhachuu maanguddoo ragaarratti walirraa fudhachuu amaanaa je'ee fudhachuu akkasitti sila ajajamne walaakin shayxaanni maal godhe jechuu kuni karaa dheeraadha maal goota asumatti maan fixanne haa jaatan ta'e asumatti jee nama kana gartee kara zinaadha akkasitti yaama jechuu maal fayyadame jechuu fedhinnaa uumamaan silaa rabbiin itti uume san fayyadamaa jechuu Ka'ii obboleessa kee jibbi ajjeesi siin ja'a maal fayyadame dallansuu rabbiin dhugaa nu keessatti uume tanu fayyaddu silaa ta adawwii kan kee itti firaa dhoorkitu ta silaa nama si miidha itti firaa kaaftu obboleessa keetti irratti akka fayyadamtu si godha jechuudha. Kun hundi dalagaa sheexaanaati jechuudha. Sheexaanni kanan nu ajajaa jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal je inna sheexaana lakum sheexaanni kun isiniif aduwwun adawwiidha. Shayxaanni isiniif adawwiidha. Fattakhiduuhu aduwwan isa kana goradhaa adawwi. Shayxaanni kun isiniif adawwi. Isin isa kana adawwi goradhaa. Xalaata keessan nambar waan shayxaana jedhe rabbiin. Xalaanni kee nambar waan shayxaana jedhe. Khadiraa gartee ibidda si geessuuf si hin rafne ganamaa galgala shayxaana. Walaakin nuti wal adawwii godhanne jechuudha. Wal adawwii godhanne jechuudha.

bar inni kuni ka yaamu jammaata isaa cifraa isaa akka isaan warra jahannam tahani allahu akbar laalme rasuli sallallahu alaihi wasallam karaan inni nu yaame karaa jannataa warri rasuula sallallahu alaihi wasallam jala deemu ulamaa'in sheekotin kasi yaamtu karaa jannataa Walaakin inni ati isa hayaa jettee jala deemte zinaa goote yoo goote jechuu isa dhageessee sadaqaa hin kennadhu jettee bolola akka taatu si godhe bololaa taate jibbi obboleessa kan kee siin jee ni jibbite obboleettii tantee jibbi siin jee ni jibbite sheeyticha kana jibbi siin jee ni jibbite waan kana hunda goote faayinaalii maali badhaasni kan kee faayinaalii waan kana hunda goote hayaa jetteen waan kana hunda goote maali silaa badhaasni kan kee umrii tee guutuu hunda isa ta'aa goote ati salaatallee akka ati irraanfattu obboleessa keetti hojii sila oolchiise ati ganamaa galgala obboleessa kan kee obboleettii tan tee fira kan kee kan wal murteen kan hamachu

zinaa si dalaysise farshoo si obaase qumaara si goosise waan kana hunda hayaa jette jala deemte faayinaalii maali badhaasni kan kee liyakuunuu min ashaabi saciir hizbii isaa bar jammaata isaa inni kara inni geessuu fedhu akka isaan isaa wajji ibidda seenan fedhaa obboleessa kiyya

aduwwun mudillun mubiin akkana jedha rabbiin inni kuni aduwwun adawwii keessan xalaata keessan mudillun jallisaa keessani mubiinun dirree bahaadha dirree bahaadha adawwii keessani xalaata keessani ammas dirree bahaadha isiniif adda baafnee jirra hojiin isaa akka gartee gaarii akka adutti adda isiniif baafnee jirra dalagaan isaa tana isin yaa ummata islaamaa yaa garte ummata muslimaa warra rabbitti amantan adawwii godhadhaa shayxaan adawwii godhadhaa jalan deeminaa nuun jaa rabbiin nuun jaa rabbiin keenya subhaana wa ta'ala waan hunda nu dha- nu dhaame maa farraxnaa fil kitaabi min shay'in eegasii ilmi namaadhaa

jalaa hafuudhaaf karaan ni jira guyyaa biraatti deebina arra sheyxaanni waan nu ajaju irraa dubbataa jirraa jechuu akkami karaan isaa eesaan nutti dhufa ka jiru hayyee walaa yagurrannakum billaahi ilgaruur jedha rabbiin isin hin dagin sheyxaanni kun isin hin daginii yaa jarana sheyxaanni isin hin dagin isin hin dagin irraa feegaa akkana jedha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa

beellama isinirraan fuune sheeyxaana dhageenaa isiniin hin jenne maal gootanii dhageessan maal gootanii gabbartan maal gootanii haa jettanii jala deemtan rabbiin subhaana wa ta'ala akkana nun jaa jechuu sheeyxaanni xalaata keenya tokkoffaa tahu rabbiin subhaana wa ta'ala nutti himee jiraa jechuu gaafa abbaa keenya aadamirraa kaase hanga ilaa arraan tana inni xalaata keenya jechuu adawwii keenya jechuu wanni itti nu ajajulleen waan akkanaa kana jechuu maal fayyadama fedhinnaa teenyaa fi nafsiyyaa teenyaa fi ammallee nafsiyyaa teenyarraa waan akka dallansuu waan akka fedhinnaa qunnamtii waan akka fedhinnaa nyaataa waan akka fedhinnaa dhugaatii tana fayyadamaa jechuu dhugi boo maal qaba siin jaa godhi akkas maal qaba siin jaa ni toobattaa siin jaa san booda obboleessa keetii wajji sura wallalchiisa fira keetii wajji walitti buusa hin sadaqatin siin jaa usii dubbadhu amantii tanarraa kuni an ha- haraama natti hin fakkaatu jeefaa siin jaa lafaa keeti kun haraamaa miti akkamii haraama ta'a addunyaa tanarra nama bar waan rabbiin quraana keessa dubbate zinaan haraama jiru dhiiraa fi dhiirri wal fuudhuun haraama jiru gabbahee rabbiin haraama hin jenne isintu akka malee fahame nama jiru jira addunyaa tanarra muslima isin jecha hangas takka itti taphata bara sheexaan ilma namaa kana hangas takka itti taphata ilma namaa kana jechuudha rabbi irraa nu haa eegu sheexaana irraa rabbi nu haa eegu Shayxaanni subhaanahu wa ta'aalaa amalli isaadhaa namarra wal fakkeessu. Namarra wal fakkeessu waan haqaa fi waan dharaa sirratti wal fakkeessu hojiin isaadhaa. Inni hoggaa dura rabbiin maal jeen if dhaaduu keessatti shayxaanni gartee dura dursoo ani waan inni irraa uumameenin caala je'ee khalaqtanii min naarin wa khalaqtahuu min xiin jee Abbaa keenya Aadam baane, ana bar ibidda irraa na uumte, isa biyyee irraa uumte, kayf hay anaaf bar irra caala jee, dura maalit deebi'e, bakka irraa uumamet deebi'e. Ani sin caala, akkuma amma gartee namni gari, nuti saba keenyaa isin caala, sabni keenya isin maaroo godhe, isin barsiise, akka itti nyaattan, akka itti dhugdan ka jedhu, kaanis achiin akkasumatti faallaa sanitti gartee saba kiyyaa akkana akkana, isin caala, isin caala ka jedhu kana jechuu. Kana gartee shayxaanni gartee isaa eegale jechuu karaa kana. Anaa si caala! Anaa caala hunu isa kana ana balu irraan uumamee mii jee. Biyya irraan uumamee mii inni gartee inni biyya irraan uumamee ani bidda irraan uumamee mii jee. Tanatti gartee itti aansee maal jee jechuudha. Rabbi irratti gartee deebisaa godhee diduu isaatiin maal jeen mee maaliif aadam kana ara'eeyta haadha alladhii karramta alayya akhbirnii lima karramtahu alayya maa narra caalchifte aadam kana Maaliif? jee gaafateen. San booda maal jeen ifumaaf murteessee ana kheyru minhu anaatu isarra caala jee ana kheyru minhu ana isarra caala boona jechuu boona gartee bira dhufe jechuu tanuma si godha jechuu boona ana kheyru minhu ana abalurra caala sheekh abalurra naa caala abalurra naa caala jechuu Racism, yes, racism. Racistii akka taatu akka amma faranjiin nu caala uummata gurraacha kanarra nu caala nuti adiidha nuti uummata salattanaa jaan.

Fakkeenyaaf Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisa gartee beekamaa gartee keessatti waan nuuf hime gariin rasuulatti ol fuudha hadiisa kana gariin illee gartee Alii ibn Abi Xaalib farratti gadhaaba namticha gartee warra ammaan duraa warra banii Israa'el nama haalaan rabbi gabbaru tokko ture.

Amma sheexaanni sheexicha kana akkatti rabbi gabbaru kana eessaan itti haa dhufu. Karaa dhabe sheexaanni karaa hoggaa dhabe intala takka ganda sanirraa qabe boo sheexaanni. Iyyisiise boo intala. Iyyeensa itti qabde intaloon. Hafuurri itti cite. Gandaan maal jedhan dawaan intala teessanii qaallicha ibaadaa godhu san bira qofa jiraa jee itti hasaase boo.

haya je'ee finally qeebale fa'ataawu shayxaanu shayxaan itti dhufe fasawwala lahu iqaa alfiili bihaa itti idaami boo namuu si biran jiru waa takka illee ati ibaadaa amma meeqa goote takkittii tana moo rabbi siif araarama maal taate hin gawwoomin carraadha ummanni biyyan jiru intala si bira dhiisan Maal eeyda yaaboo jee qaallicha fuudhee itti kakaase. Qaallichi intalatti bu'e. Intalatti hoggaa bu'ee intalli ni ulfooyte. Summa ataahu intalti hoggaa ulfooyte itti dhufe. Faqaala lahu al'aana tufdahu amma ati saaxilamuuf deemta. Salphachuuf deemta. Qaanyeefamuuf deemta. Ya'tiika ahluhaa warri isii dhufuun dhihaate. si ajjeesan faqtulhaa odoo isaan dhufanii sin ajjeefne ajjeesi jeemboo fa'in atawka yoo sitti dhufan faqul maatat duute jettaan firraa ajjeesi intala tana gaggeeysi jeen faqatalahaa wadafanahaa intala zinaa itti godhe ni ulfeeyse ammas garaan ni bahe gandina dhufan jee ni sodaate shayxaan ni ajjeesi jeen dilii takka dalage shayxaan akkasi takka si daleysa san booda karaa si banate jechuu inni attana godhi tana godhi tana godhi shufeerri isa jechuu rabbi nu haa tiisu hunda keenyaa abbaa fedhetti dhufa wanni kana fakkeenya siif godhuuf shayxaanni namuma gartee jajjabaa irratti dhufaa'u jajjabaa kana gartee fatanaa inni ka godhu hundarra gartee ka fatanaan itti jabaattu ummatuma jajjabaa kana jechuu if eeguu qaba jechuu namni hundinuu jechuu fedheef intala ni ajjeese ni awwaale jechuu fa'ata shayxaanu amma shayxaanni gaa namticha irraa fixate amma haajaa namticha irraa qabu fixate namticha duraan zikrii irratti du'aa irratti ibaada irratti dhufuu dadhabeemi Amma immoo karaan isaa karaa intalaatiin itti dhufe zinaa goosise intala ulfeessise ajjeesise awwaalchise. Amma ganda dhaqe. Gandi hoggaa dhufan eessa jirti intalti teenyaa jedhan. Jennaan intalti teessaan ni duutee jeen gaamma namtichi rabbi gabbaru kun isaa akkatti rabbi gabbaru kana dhufanii. Uummanni hoggaa amanuu kee sheeytaanni waswaasatti gallakkise. Hayi akkamitti eessatti awwaalamte eessatti duute anuma awwaale. Dubbiitii hin dhageenye ee suma awwaale ee aboo namtichi gartee ifiif ajjeese miciyoo ta'e san gaafadha dubbiin isaa laaftu miti jee sheexaanni itti bane waswaasa jaratti amma sheexaanni uummatatti dhufee jara na namtichi intala ta'e san ajjeese duuba itti uummata kakaasee jechuu uummanni ka'anii namticha gaafatan jechuu

Yaa Hafiz yaa Salaam seeni jiram. Anaa si ajeje dura anaa intala hudhaan hudhaa itti gallakkise anaa iyyisiise anaa gandatti waswaasee qaalicha kana biraa fide ajeeni ummanni na dhagahee si bira fide anaatu gartee si waswaasee intala irratti zinaa si goosise anaatu si waswaasee intala si ajjeesise si awwaalchise arra anaatu najaa si baasuu dandahaa usjud lii sajdatayni jeen boo sujuuda lama naa sujuudi nagayan si baasa jeen shayxaan isin dhiisu shayxaan isin dhiisu qaalichaan maal jeen sujuuda lama naa sujuudi jeen qissaa israa'elii jala naa sujuudi jeen kitaaba itti- isiin itti gabaafamtillee isiniif hin hima naa sujuudi jeen amma

kafare booda innii bari'un minka an sirraa qulqulluu abbaayya innii akhaafu allaha rabbal aalamiin ani rabbiin rabbii dachii fi samii uumeen eh, sodaadha dubbii akkanaa tana gartee ani keessa hin jiru ifiif kafartee an harka keessaan qabuu siin ja'a je sheeyxaanni gaa waswaasni isaa karaan itti namatti dhufuun hedduu wanni itti nama ajaju huno fedhinnaa teenya nafsiyyaa teenya lubbuu teenya waan inni fayyadamu jechuu aara keenya gammachuu teenya dallansuu teenya fayyadamaa jechuu hoggaa gartee gammannee fi hoggaa dallannellee daangatti ta'uudhaaf quraana keenya deebi'u hadiisa keenya deebi'u gorsa deebi'u barnoota deebi'u rabbi warra sheexaanaan fattanamu nun godhini yaa rabbi fatanaa gartee isaa jalaa najaa nu baasi fatanaa sheexaanaa jalaa nu baasi

Guyyaa ilmaan namaa kaafaman san yaa Rabbi nu xuqqeessin. Guyyaa san guyyaa qabeenyi nama hin fayyadne, ilmoon nama hin fayyadne, aangoon nama hin fayyadne, wanni takka nama hin fayyadne san yaa Rabbi nu xuqqeessin. Allaahumma yaa Allah si kadhanna sheeyxaanarraa nu eegi, hojii isaatirraa nu eegi, isa jala deemurraa nu eegi, warra tiifame nu godhi yaa Rabbi warra Qur'aanaan tiifamu, warra Qur'aanaan tiifamu, warra zikriidhaan tiifamu. Warra yaadatee si gabbaru, warra qulqulleessee siif salaatee si sodaatu, ka sheyxaana hin sodaanne, ka sheyxaanni isaan sodaatu yaa Rabbi nu godhi, yaa Rabbi nu qaceelchi, yaa Rabbi nu qaceelchi, yaa Rabbi nu qaceelchi. Yaa Rabbi fitinaa sheyxaanaa jalaa najaa nu baasi, yaa Rabbi fitinaa sheyxaanaa jalaa najaa nu baasi, hojii isaadhaa ta gartee nuu himte tana, zinaa, Beekumsaan malee amantii keessatti dubbatu dooynummaa, wal jibba, nama ajjeesu, lubbuu baasu, badii cubbuu adda addaa gartee dalagu kana hundarraa warra tiifame yaa Allah nu godhi yaa Rahmaan rahmata nu godhi yaa Rahmaan yaa Salaamu salaamaa nu baasi najaa nu baasi sheeyxaana jalaa. Yaa Ghafuuru nu araarami si kadhanna. Yaa Dhal Jalaali wal Ikraami duniyaa fi Aakhiraatti warra ati jaalatte ka kabajje irraa nu godhi. Allahumma salli Ala Muhammad wa Ala Ali Muhammad kama baarakta Ala Ibraahiim wa Ala Ali Ibraahiim innaka Hamiidun Majiid. Obboleeyyan kiyya. Obboleeyyan kiyya amma gaa sagantaa teenya ni xumurra guyyaa biraa waa'ee shayxaanaa kana ta biraatiin deebina insha Allah rabbi jee ta biraatiin deebina yoo rabbiin jee ta biraatiin deebina namni waa'ee shayxaanaa kanarratti beekumsa hojii sheyxaana akkami sheyxaani nama khadda'aa nama dogongorsiisaa warra beekkumsa qabu khara kamiin itti dhufaa darasaa khara kamiin itti dhufaa sheekha khara kamiin itti dhufaa warra ibaadaa godhu khara kamiin itti dhufaa dargaggoo kharamiin itti dhufaa beerran kharamiin itti dhufaa namni baruu feetan kitaaba talbiisul ibliis jedhamu ka abul faraj ibnul jawziin katabe afaan ingiliishiitiin ni jira Afaan Arabaatiin ni jira dubbisaa. Afaan Ingiliishiitiin ni jira. Talbiisul Ibliis jettee yoo amma gartee Ingiliishiidhaan illee akkasuma Talbiisul Ibliis jettee Google irra katabde siif fidaa jechuudha. Amaazoon irra illee ni jira. PDF illee ni jira gartee bilaashiin daawuloo godhattee dubbisuu dandeessaa. Akkasii sagantaa keenya fixuun dura salawaata buufnee adda yaana. Namni naa hojii jirtan bakka jirtanirraa Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad jennaa takka lama sadii haa eegallu li'annahu namni gartee haalaan guyyaa qiyaamaa natti dhihoodha nama anarra salawaata buusu namni guyyaa qiyaamaadha haalaan nadhahu warra salawaata buusuu narra guddisu namni salawaata takka narra buuse rabbiin subhaana wa ta'ala rahmata kudhan isaaf buusa diilii kudhan isarraa xaraga sadarkaa kudhan isaaf ol fuudha nama rahmata takka narra buuse rabbiin subhaana wa ta'ala rahmata kudhan irra buusa

Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Salawaatta kudhan buufnee jirra jechuu. Namuu afaaniin jettanimi. Afaaniin jaa bakka jirtan irraa. Afaaniin jaa. Kudhan jechuu kanaan dhibba fudhatta. Rahmata dhibba, dilii dhibbaa siraa buusa. Guyyaa qiyaamaa sawaaba dhibba takka galmeeffattee jirta jechuu. Salawaata hoggaa guddisan qooma kanaan nama bal'ata. Gaddaan namarraa deema. Gammachuu qalbiitu namatti dhufa. Cinqiin namarraa deema. Waa hedduu fadliin isiidhaa. Ulamaa'iin kitaaba irraa kataban waa'ee salawaataa faayidaa isiidhaa nuf faadama nuutu faayidaa arkata rasuula waan gartee salawaataan sadarkaa idaanuuf itti fakkaata nam tokko tokko laa laa laa anaafisii ka fayyadamu salawaataan anaafisii ka fayyadamu tanaafuu afaaniin kudhan kudhan haa jennu namuu kudhan kudhanan tanaan adda baana jechuu hayyee warri na hojii jirtan jettanii namni sadii jennee hojii sagantaa teenya ni fixinaa jechuu jettanii kudhanan kudhanan jettanii amma karaa feesbuuk kanan gallaala mee eenyu jee kudhanan Garee koo hedduu illee waa isin hordofne haasawamatti hin jira. Hayyee eenyu jeemee kudhanan man minkum man minkum eenyu je isinirraa hayyaa binaa je eenyu jeemee isinirraa man minkum isinirraa namni jee jiraa man qaala minkum man qaala minkum haya kudhanan jennee salawaata eenyu je isinirraa baarakallahu fikum Rabbiin galata salawaata buusuun arkatan san isin haa kannu. Eeyyee aboo rabbi si haa milkeessu boo. Aboo rabbi si haa milkeessu. Seenaa warra dalagu rabbi si haa godhu abbaleessa kiyya. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam si haa jaalatu. Aboo atillee gannu rabbiin si haa jaalatu. Warra rasuula ollaa isaa qubatu si haa godhu. Zaayid warra rasuula ollaa isaa qubatu rabbi si haa godhu. Warra Rasuula gartee jaalatee guyyaa qiyaamaadhaa akkuma duniyaarra jaalatan kanaan milkaawan rabbi si haa godhu aboo bakkalcha aboo gartee laal atilleen rabbi si haa milkeessu ilmii sitti haa naqu ilmiidhaan si haa bareechu imaanaan si haa bareechu rabbi warra jaalaterraa warra gartee ol fuudherraa si haa godhu obboleessa kiyya baarakallahu fiika Akkasi obboleeyyan kiyya arraan tanaaf sagantaa teenya yoo asirratti fixnellee gaariidha. Guyyaa biraa walitti deebina. Aboo Muusaanis jee jira. Allahu akbar fandii Allahu akbar taqabbal Allahu minkum rabbi isinirra haa jaalatu Allahu akbar warra jannataa rabbi isin haa godhu. Salawaata kanaan shafaa isaa warra harkatu rabbi nu haa godhu rasuula keenya jaalallee keenya bira nu haa geessu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.